Boa tarde pa tudo alguém Nós sinta pera ma tudo alguém sta na parte de Deus Tudo alguém sta direito mas sta na parte de Deus E parte 2 de cabelo Mocinho Se nhos acha ma sta preocupado com nhos Com nhos sta nhos cabelo fier Nhos sta continua Nhos acha nhos tem razão Que lá nhos problema Que nhos acha E pa Já tô na rabenta mais um Que nhos acha Ma pa modi fasi vídeo N fala ma si ten kanbi kóli sai e sa debi debi ten sa ki é privado ah ten ten i mosinhu si nhos atxa parti 2 di vídiu di kabelu mosinhu ka nhos skese dia 14 di setenbru festa di guinezis sta li na lixonburku e ta fika na ax di kiris pa nu bai pa na brinka bunitu mosinhu parti 2 di nhos obi ma ki sta bunitu li parti 2. Di kabelu fedi. Ka so kabelu fedi, porkaria. Asi pa tudu algin intendi. Si nhos pensa ma N sta preokupadu, ah Nelson ka bu fase vidiu ta fala mal di mudjer. Ami N fala mal di mudjer? Mi N fala, N fala pa mudjer pa e dexa di porkaria. Mi N ka fala mal di mudjer. Abo e tristi ki bo, i tanbe. Un xis pesoa ki sta na komentáriu, Nau, ma N ka sabe. Bu ka sabe kusé di ntra Europa ku porkaria? Kel la, kusé ki N krê sabe la? Ah, ki nhos ka tene maridu, ki nhos ka tene nada. Mozinhu, nhos odja un karu ki sta bunitu li, nhos odja li. Un karu di ki jetu, ben afetadu. Mozinhu, nhos odja kusé ki N ta fla nhos. Mozinhu, karu di ki jetu. Nhos atxa ma porkaria é pilon di mudjer? Gosi ki nta intende pamodi ki munti mudjer ka tene omi. Pamodi ta munti mudjer ta sa ku omi oxi manhan ka ta sa mas pamodi kuse. Mo si koka e na sanita ki ta pudu algen ka sa li pa nhos ta xinti nhos porkaria no. No nu ka sta li pa nu ta xinti nhos merda no. E kuse mas go no nu ten ki ta aguenta? Nton, bo kile kuse? Kile kuse go? No nu ten ki ta xinti nhos porkaria pamodi nhos ka ta kontenti pamodi nhos sta na porkaria. Ami N fasi vídios di nhos ki manda-m, nhos tudu ka rapusa sirbi nhos. Nhos ki komenta, Ah, ma N sta ta pâpia ma di mudjer, ma N sta ta. Ma N ka ten nada aver ku kabelu. N ten aver si, nhos sta ta dintu tren, nhos sta fla ku kóka na kabésa pa algen ka fla pa nhos sta xatia, nhos ba móre. Nhos sta dintu tren, algen ten ki ta tura nhos fedjor pamodi nhos ka ta kontenti. Pamodi nhos kaverdianu é uniku kuza ki nhos ta kontenti é algen ta faita kel konpanheru di spetu. Nhos ba móre, nhos ba infernu. É kuzê más? É kuzê ki N pâpia di mal la? Kuzê ki N pâpia di mal la ki es ta pô-m pâpia? N fla-u pa N dexa di purkaria, pa N laba kabésa. É nhozu déntu di rópa ki é ta fede, déntu di konboiu é fedor, déntu trabadju é kóka, déntu kasa é xulé. Ke ka poka vergonha so, nen ke baba-m, nha aba móre. Nhos móre. É kuzê más? Nhos móre go, pórka di mérda. N fla, Ah, Nelson, N gosta di bu vídiu, má N ka pensaba ma N ta papiaba ton mal. Ton mal? N pâpia mal di nhos, ke pórka! N papia mal di mudjer ki é porka. N ta tenta fla, N ta tenta fla, verdadi pa fla. N papia mal di mudjer porka, N fla mudjer, mosinhu, bu krê ten ómi, bu krê sta ku ómi, laba, dizinfeta ku xanpon, ku lisívia, ku água benta, ku tudu merda pa nha laba, pa N dexa porkaria. É kuzê ki N kuzê koma? Ah, Nelson, N ka speraba na bo, ma N ta fase-l vir koperá na mi pa N dexa nha klienti ku kóka, ku kóka, dentu di transporti. Argen ten di detala ku mudjer ka ta fila nbrasa mudjer pamó é porkaria inda nho ta ben komenta ah ken bo fla e ka sta kuse ke mudjer mi sta kuse ke mudjer pamó mi npare ku mudjer nsabe kuse ke mudjer mi sta kuse ke mudjer ma mi nsabe tanbe kuse ke nhos porkaria tanbe porka di merda inda ta fla nhos pa nho dexa de porkaria inda ta fla ah neat ma nha ta ben fala mal di mudjer kin kuse ki npode poi mal di mudjer pamó ta fedje. Pamodi wa ta fede ki el ta fla, N ta fla, N ta fla, tudu N ta fla. Porka di merda, kutu ki ki ta ban di boka. Por. E ka trosa, ah, N ka peraba. Ta komi N ta fla, ma mi topa pesoa merda. Pamodi N fla, panhol dexa di porkaria. Dentu tren bu ta pensa fus ki sta la, bu ta pensa kuma N ta masa koka. Pa N ka fla, pamodi N ka ta xinti inferior. Inda ka bu ta sta ku un mudjer ta fla mudjer pa, pa konpa kabelu, ta fla ma ta pabia mal del. N ta fla, N ta tunda fla. Nhos morre nho mata cabeça satanan de merda tem mulher nta mi nan ami nka fai ta mulher ami sempre ta defende mulher graças a Deus ami nfla mosinho cusa mas sabe que tem na mundo pode ser pobre mas ser limpo sem porcaria tem alguns que comenta depois faz comentário ah Nelson ami ngosta de bu video começa de gosta mi porca pa ka gosta de nha video não. Mi porka pa infernu e kuzê mas nhon mori nhon mori mi fla kiki verdadi mi fla mosinhu dja n pasa ku mudjer ki mudjer ka ta laba kabelu ta txera fedi ten omi ki ten boka ta txera mariadu ten mudjer mosinhus nu sta na europa nu laba nu dizinfeta ku lixivia ku xanpo saboneti nu ku ku omu ku tudu kusa pa nu fika bunita mas ofa porkaria nau e kuzê ki n papia di eradu la an ta ma nelson nelson n ka speraba na bo ko.

Ah Nelson ka speraba ku kes bra de merda ba morri ba morri porca di merda ka speraba kusa ki N fla di eradu N fasi video pa omi ka da nhos po N fasi video pa omi da nhos ba ba mini kumida N fasi video pa omi da ofeta nhos N fasi video pa omi ka da nhos mineros N fasi video pa omi da nhos kuze ka diabu di kel jetu pamo mi omi nsinadu pita N ta da Pode ntende ago kila nhos ka txoba-m konta N txoba konta pa nhos fala di porkaria. Ke nhos ta fika ta txuman konta? Porka di merda, N ta fla-m ta tudu, N ta fla-u, bu ka kontenti mi ko? E kuzê? Nhos djobe na komentáriu ki sta pa N ke vídiu ki N tra N pui na Youtube. Tudu ken ki kreu anha vírus, nhos ta ba na Verdadi pa Fla nhos ta ba anha vírus. Ami N ka faita ningen. Ami sénpri ómi ta fla Nélson ta fala mal so di ami N ka ta fala mal di ómi pamodi ami é ómi. Ami ta fla pa nu trata mudjer direitu pamodi mos é nu nase di déntu mudjer. Mudjer ki parinu, mudjer ten kes zekinha doxi. Má munti sta margosu. Pede piskon mal gosto mina fla ah mi kidi kila kidi kila kila kila ka gota kon para mosinho há que alguém fazer um vídeo cada puta serviu com yoia mancatara fica quieto sama boi porca um fla mi vídeo nunca fazer para bom fazer vídeo para tudo que é porca se bom responde para boi porca Nel sta nha frenti purtantu atu nta fla bu frenti atu nta fla bo ki komenta bu manda mensaji bu fla si ah Nelson ami nha frenti ku ta fla ma N ten kabelu febi N fla ami N ka deta ku bo ti oji ami N fla ma N deta ku mudjer N ka fla tudu mudjer N ka ta ben li pa N ben da nho satifason pa N panha-s agradu mi N ta fasi vidius mi sta kuse ki N ta fla na nha vidiu mi sabi kuse ki N ta papia. Ami, ami nka ta ben fase vídeo pa nfai ta gen ruspetu nau, mi ta fase vídeos nu trata nos mudjer dretu, nu trata nos kabesa dretu, nu ruspeta nos mai, nu ruspeta nos fidju, nu ruspeta ken é ke di bo, nu ka nu maltrata mudjer, ami nka fla nun omi pa salta mudjer, nfla tudu omi pa para para kumida, kela ningen nka risponde, argen go ben risponde go, ben risponde pamodi nfla ma kabela ta fede, ma otu é na stilu, nba dja oi si fotu. ku ku pregu na ponta testa porcaria pamodi a ki bu fasi video ki algen começa ta txomau contra po ka fasi pamodi dja xinti se propi coca na cabeça e kusé mas e kusé mas go e kusé mas go ami kusé kin fla go pa laba cabelo ku furu tanbe Ami n ka papia di dinheru di bo ten live tanbe di ken minis tanbe ki ten mas live tanbe ten otu stilu keli é parti 2 di di mi ka tra kabesa mosinhu argen ta txoman ta fla Nelson mi n ka speraba na bo kusa ki n fla di eradu n fla mosinhu ka ten kusa mas sabi omi nhos ki sta li nhos di so merda di omi tanbe pur. Ku se ma sabi ki ta na mundu bu sta detadu ku mudjer xeroza bu ta pul bu ta abrasa xeru sabi bu ta tudu kusa sabi nau nau ka sta sabi ma nau osi bu ten ki ta bu ten ki ta bu ta bu ten ki ta kati kati aku a kaza di mai pua koka bu ten ki ta kati kati ku koka la kaza di mai bo ten ki ta kati kati ku koka na pis na na na na piskos di mudjer salgadu ku tudu kusa inda ka mudjer ta txomau ta flau ma ada pa n ka faze kel video ah nel ami sibi é bo n ta paga kel video n ka viu so na jutubi. Ya YouTube nhos koka kel li ka porkaria mas pa N komenta fla ke mos la ka sabi fala e ta fala so merda pamodi N konta verdadi pamodi N konta verdadi nen N ka fla di di kadera ki nhos teni nen N ka fla di kes un xis ku ta ses kasa ta ba kasa di banhu bu ta atxa ka i sinha xintadu Kaxinha ia ta ta bisti kaxinha kaxinha ta tor ta fika torradu na fundu eu ta fika ta kaxinha konju pa oña si kila nem ka fla fla papia inda kila nem ka fla inda monti di nhos aki nhos teni festa na kasa aki nhos ba diskoteka tambi nha ta bem fla ki nhos ba diskoteka aki nhos teni amigu ki nhos ta ba fasi ku mi bebe la na kasa nhos ke ropa xoxu ki nhos ta teni ku surti embaxu dja ka dja ka. Dja korta so sujidadi ku tudu merda nhos pu dentu di saku nhos intera nhos mara ku korda nho mara ku korda verdadi ba fla e ku se mas nho mori nho mori ku nho pu korda kabesa nho mata kabesa por mi nta fla ami nta kre tudu omi pa ki ten si mudjer pa da valor pa kuida pa kuida di si fidju pa kuida di si mai ki sima mi nta kuida di nha mai ki mi nta kuida di bu familia kuida mi nta kuida di meu tanbe mas nada. Ma N pa N ka fase vídiu si más pamodi kel ki la. Mo Raquel Kadier porca di merda e ku se más bu ta bu ta mostra-m logo inda ten um ku rosin abessa contra ku mi abocado nessa abo go abo é demais go abo ta nbê ko ta fla ke ku ta bo essa é mentira N ta kuse ke mentira nem N ka fla inda ma essa teni do ku homem dentro casa inda teni um monte pa fora inda kela N ka fla kela N ka fla inda mo sibi 14 de setembro na Luxemburgo. Festa di Guinezes dja dja N ta komesa ten fase kusa pa nu rabenta Acho ki na di kids 14 di setembro Ami N ta fase nha vidjos mi N ta fla Omis nu trata mudjer direito pamodi nu naside mu di mudjer E omis nu nu laba nu to banha nu kuida di mudjer nu da mini kumida nu kuida di no mai nu kuida di no fidjo trankilu Ago nu ten ki ta seta pa nu deta ku koka ki nho ba marte ki nho ba infernu. Mi nka ta sta ku koka. Ami nka ta sta ku mudjer ta sta ponta ta nta fla nta grita. Na ami nka ta ami nka ta sta ku koka. Ami nau. E inda nka pla pa ni ba mamadu pa mata smoku pa modi ese mudjer. Mi na kontra ku mi abokadu fla Nelson. N fla mi nte kabelu postu. Si mostra mi pui oxi ki npui. Ma un simana dos simana nta tral nta tunda pui. Si nka ta rinha di pui nta fika ku nha kabelu. Nta fika ku nha kabelu. Nfla mu skusa mas trisi di na mundu. Bu ka ta konsigi txupa un mudjer piskos, ka ta pô-u lingua dentru di obidu pô-u txupa, pa ti ku brrrr pamodi piskos ta igadu sima ki sima ki kamal di kaiaka. Gosi mudjer pârdu na tama, ma nu ta mata murku ka fika. Karanba, eu gosi ki ta na e propi. Parti dos, pa para, nhos para di manda mensaji a Nelson y N ka peradu, pera di merda, porka di merda, i ku se mas, porka di merda. Nhos ta komenta tanbe, N ta riponde komentáriu tanbe. Por gosi, N ta komenta riponde. Nelson, Bu ka fasi vidi Pulonias N ka pela na bo, bu ta, mi N ta fasi, mi ta difindi nhos mudjer pa omi da nhos kuzé ka diabu, pa omi sta ku nhos dretu di porka N ataba ma N ta mata nhos moku N ba pu kabelu oxi, olha, oxi ki N ba pui anti feri N ta tra anti feri N ta tra bo tardi verdadi ami N ta fla un kuza. N fase vídiu, kes, kes, kes, kes, kes xulebras, kes porkinhas, per, porkinhas pa tudu kuma nguladiera. Djoli, N fase vídiu, N fla, Mosinhu, tudu omi ta kre si mudjer xeroza. Xadoli, Kau da nha trus, nau, manda nha trus ku makaku beiga ta ben. N fla si. N fla mui mudjeris, dja N fase vídiu, dja N fase vídiu N fla tudu ómi pa sabe di si mudjer ku si fidju. É sima bu ta krsta bazofu si ku fidju ta krsta. É si ku ta krsta bunitu fidju tanbe ta kume karni. É sima bu ta kunpra wiski kunpra karni pa mininu. Nha, é kela ki N fase vídiu. Gosi go N ten ki ta, dja N xinti kóka dja N ta ku kóka na kabésa fedi fedi pa N ka fla pamodi ómis ten diretu. Sta munti ómi ki ta izau un poku inda ka ku fedor ku, é ka merda. E ka merda, N ta fla sin, Nhos mori, nhos mata kabésa. E kuzê más? Kuzê ki N faze? Kuzê ki N faze ta ki N faze ta nhos? Si N fla omi pa basa nhos fo, omi pa pida nhos fo, pa, pa toma nhos dinheru, pa ka da nhos kuzê, ka diabu? Dja nhos ta fla ma N faze ta nhos. Portugues fladu ma u ten munti argen ki gosta di koka, e verdadi. Nhos nase na koka o kê? Má tanbê dipos ke fika sta da kaliera pa tudu kon ku lariera nen sin, gentis pensa ma txeru di koka gosi sta na kabelu. Pa N ka fase vidi nes, Bo ka fla-m pa N fase vídiu pa ómi ruspeta mudjer, pa ómi trata nhos dretu, pa ómi ta djuda nhos paga rénda, pa ómi ta djuda ku nhos, ta pasea ku nhos, ta brinka ku nhos? Má kel-la nhos ka preokupa. Pa N ka fase vídiu pamodi nhos tene kóka na kabésa. Bo, mi é verdadi, N ta fla, N ta fla, N ta tunda fla, rapás fla di matu, nhos kóka go. Nha Nelson, N kontra-m ku otu ku róstu sima txan di pitada kabra. A Nelson, N ka speraba bo ta fase kel vídiu, góma ta papia mal di mudjer. Kuzê ki N fla di mudjer? Mi fla ki é verdadi. N fla kel ki é verdadi. Ami N fla verdadi, verdadi pa fla dja N fla dja. Dotor ta fla, Omi, nhos ten mudjer ku kabelu fédiu, pórka, sota ku pó. Si é pa kexa nhos fla mi, mi ki ta responde. Nhos ten mudjer pórka, sota ku pó, pilomenu un di N ta da Europa li nsin. Omi di xon bu ten mudjer ka ta tra ka tra kabelu bu ta poi un mes bu tra un mes tra kabelu an ka ten tenpu di tra kabelu ma tenpu pa mande omi dinheru kega bu ta kaca bu ta mande tenpu di sta na vida di algin bu ta kaca bu ta bu ta sta pamo ka ta tra bu kabelu la na kazu tra bu kabelu bu ten osi inkontra ku monti mini mudjeris aniasa fo divolvidu sa mi tambi an po kabelu nhos kai na realidadi. Nhos krê na realidadi, nhos kridita ma kel-la é porkaria. Abo, si bo bu ka ten fedor na kabelu, ka ta responde na nha komentáriu. Si bo bu kabelu ta txera sábiu, ka ta responde na nha komentáriu. Si bo é ojenti própi, bo ten kóka na kabésa. Fla-m osi nha. Monti di nhos é mudjer. Monti di nhos mudjer, pamodi ki nhos ka ta tene, nhos ka ta, pamo, pamodi ki nhos ka, maridu, ka omi ka ta fika ku nhos? Pamo ten omi ki ka gosta di fla-m, mudjer, toma banhu. Ten mina ki fla-m, ma omi, ma kustuma fla-l, toma banhu, N ka sta ta toma. Laba oca, N ka sta ta laba. Mo siña ku ten un omi dentu kasa ki kre odja-u xeroza, txia kasa, sabe di bu kabelu. Omi, nhos tanbe, Nhos para di tolice a ku sta ku mudjer dintu kasa ki kabelu sta mariadu ku txikoti ta tra nhos konpra jileti ku lamina ku txeka gosi e ben un pamada ku ta pui riba simenti si riba zekinha txapu bu ta pui si baxu brasu ta tra kabelu ta tra was ka mesti pa bai pa fika na konfuzan pa ba pui lamina ma ba kotadu omi obu pa tra pa tra pa tra pa tra N ka N ka ta seta mal no pa tra N ta kontra ku kes porki gosi nha tu e un monti mudjer ka teni omi pamodi. Ki omi ki ta sta ditadu ta dintu ku koka a bu ka ta konsigi brasa bu pa bo osi nta oi pamodi ki munti omi ta sta ditadu na sufa bu sabe por tras disu e kuse bu sabe pamodi ke sta na sufa bu sabe pamodi ka ta konsigi brasa si mudjer pamodi kabelu fedi kabelu fedi bu ta ba kaza di banha bu ten ki ta tura bu koka inda bu ten ki ta ben dieta ku mudjer ten ki ta tura kabelu fedi kila e ka poka burgonha. Ah, Nelson, mi n fla mina bunita di kel-la, gosi ken sabe. Ah, mi n ka meste omi. Bu ka meste omi, ma obu di prasu ten más di 14. É ka tros, ki mudjer ka ten mudjer ka meste omi? Bo sai ka omi ta ben mundu? Ah, Nelson, mi n ka meste omi, mi ka meste omi, ma obu di prasu ten más di 50. Pamodi ku ten obu di prasu? Pamodi omi ka ta tudu sta ku nhos. Pamodi monti omi ka ta pâpia verdadi. Monti omi ka ta pâpia verdadi. Nhos dixa di porkaria. Pârti di nhos. Ami N odja komentáriu di un monti, da-m péna te di nhos y ten komentáriu di algen ki N konxe. Y algen ki N konxe própi. Bo bu sabi la di Kabu Verdi ma bu ka ta pasaba frenti di algen pamodi bu ka ta la apitara. Tudu algen sabi. Kantu bes ki nha fladu y nha kustuma nha fla pa pasa frenti di algen ta la pasa pamodi txeru di Zekinha é doxi, é txeru ndrogadu ta ta ta stômagu. É kuzê? Nhon ôi algen ki N konxe propi ki N sa ma el é porku la di Kau Verdi. Ami N ta fla, mi Brás N ta fla, ami nha vídiu mi nada ka faze-m. Úniku kusa ki N fase vídiu N fla mosinhu dja N namora ku mudjer Nishi, modi ku sta? Sodadi bo. Oi amo ki N sta bunitu li. Oi amo ki N sta li sin. Nha pensa kuzê? Sima N sta bunitu li ku kabelu fedi, pa N ba. Pô-l nha pamodi! Nha mori nton é kuzê? Munti tanbê mudjer tanbê nhos ku teni dos ku tres omi aki nhos ta nhos ta djunta omi nhos ta nho nho nhos kunpra siringa ta tra kes kabaru kes kusa leti di kel otu omi ki ta sai ntu kaer nhos tra bon ta fika ku munti txeru ku un txeru fia di ka tra pa ka tra pa munta tanbê nha fla nha fla pra nhata spera pa n fla dipô nhata fla gosi di nhos nha. Mudjer nhos ki nhos ta ama nhos ta ten kantu omi nhos ta ten dos ku tres omi pansa nhos a ki nhos ta toma banhu ten un kusa ki ta bendedu bu ta pui dentu dentu di ami e ka ta blokia nhos bu ta pui dentu di kadera bu ta tra kes kusa pamodi ten un monti mudjeris bu ta bada mo na txon ku ta da mo na txon ban ban ban ban e un txeru ki ta ben ku ta pensa sanita e rabenta e ka porkaria ku samu ten dos ku tres omi tenta tra ke kel otu leti di kel otu omi ki sta la pa pui otu. Pa botu. Nhos tanbe é omi ki ten mudjer dintru di kasa tanbe. A kes mudjer txia kasa ki ba ku kes txeru mariadu. Pamodi mudjer, omi ku mudjer dintru di kasa bu ta xinti, bu ta xinti na fasi, na da mudjer kuzé kaliabu. Bu ta xinti txeru di bu mudjer, bu ta xinti txeru nu ku leti ta txera. E tenpu le, bu leti bu ta xinti txeru di bu leti. Si wen ku leti ki sta ma amargos, sorta ku po. Ka bu mata, ka bu mata pamodi bo é kamote. Djen fla, ami vidu ki nfasi nka faita ningen mosinhu. Sta un mundu algen ta fasi vidu ta koba na mô e ta faita ningen, mi ka faita ningen. Ami nfla, mosinhu, si kusa mas sabi ki ten na mundu podi ser feiu, pobri, mas ser linpu, asiadu, ser linpu, ser linpu. Mesmu aku ten marigu ku te kabelu postu, sima sta li, pega kabelu, bu pa riba si, Panu modjadu bu ku xanpo bu laba pe di kabelu Nau, es ta laba di li pa baxu Omi ta bai pa ta pui lingua na obidu Otu, bu ta obi algin tudu monti omi ku pankada na boka Pamodi obidu xoxu, kabelu mar grosu, saigadu ku trapastá Ka bu ta fla inda ta xatia E ka mandanha inda Adi, pripara, pripara na fevereru Na novembro n ta pidi ajuda. Festa ma fasi la nha mai Nin ta oja si ten fau n ka ten fau Mo sinhor mi n ta fla n ta tunda fla Nin n ka ta xatia Nkontra ku un odimoni la n sen Un porkinha di merda fla-m si Gosi el insen Ah abo yo pui kabelu di bo ta fedi N fla mi di mi do dos simana n ta tra N fla mi nha kabelu n ta pui dos simana n ta tra N ta tra N fla mi n ka ta pui kabelu mi oja algen algen ta fla mi ta pui kabelu sas mes Kel ka porkaria N ta fla si ku ta oja algen ta ataka ta mori. E si ku tude algen ta ataka ta mori pamodi ta ve di nhos porkaria nhos pensa ma omi omi sta mariadu ba po kel poku ki kel omi kel 100 pur sentu 50 pur sentu sa ta ku medu ke 50 pur sentu tri 40 pur sentu tudu tesi algen ke 10 pur sentu a ta bebi ta fuma e kel omi ki ten algen ki nhos ta kre pamodi nhos sta tudu di oru trás di omi di algen inda ka bo nho ba ku kabelu fedi i ka bo ku kabelu fedi pa omi fika ku bo. Gosi nhos oia ten kantu minis gosi nha ta fla ami nka txup nka pidi nhos a Nelson bu ten munti amigus ranja ranja un omi bunitu pa zoba sima bo laba purmeru dizinfeta dizinfeta laba tra kabelu baxu brasu mosinhu dja ben un pomada bu ta pui riba txan di zeka diabu ou di zekinha bu ta muntal baxu brasu na kurpu interu mosinhu bu kre ter bo maridu laba bu kre ten omi laba bu kre bu kre ser goxozu mosinhu ka nha djobi so na kara. Linsin é tudu ku jel ku tudu kusa. Ma di pa tras fedi. N fla, Mosinhus, ami N ka faita ningen. Ami N ka faita ningen, mosinhu. Nos tudu nu ten direitu di fase kusa ki nu kre ku nos korpu. Mas di ja ki bo ta dividi ku otu algen, or omi o mudjer, o omi ki ta sta ku. Kada algen ta sta ku ken ki kre. Ami ka kontra si bo ta sta ku omi, si mi ta sta ku omi. Ami manhan ka ta sabi dja di manhan pamodi tudu kel ki ta konta é Dios. Ami N ten fidju. Agora. A ki bo, bu ten bu maridu. Omi, a ku tanbe bu ten bu maridu tanbe. Omi, a ku ten bu mudjer. Omi, a ku ta ba pa kama un sinhu, laba bu, tuma banhu, bu bai xerozu. Ok? É kel-la ki N fla. N ka fla ningen. Kel-li sta pa nos tudu. Mudjer ki ta sta ku mudjer, omi ki ta sta ku omi, nos tudu. A ku tene bu kazal ki bu ta ba deta ku el, laba, dizinfeta, bai linpu. Bu ka meste ten dinheru. Bu ka mester bunita dimas. Mosinhu bunita. Bunita go na kama. Bu ta ba toi algen ku tribiseru pretu. Nhos tanbe ki ta, ki ta leba omi nhos kasa. Dja ben nobidadi ki ben gosi ki txiga. Nhos ki ta tene, aki nhos tene nhos algen ki sta ku nhos kasa. Mosinhu ka nhos mostra na rua ma bo e pilon di algen nau. Un monti algen ta fla txeru, ah, ami e pilon di mudjer. Pilon di mudjer di kuse? Na kaiera grandi? Pilon di mudjer sta na kuse? Ah, ami e pilon di mudjer. Pilon di mudjer ma nunka omi ka ta fika ku bo Pilon di mudjer sta pa moxa pa korda pa trabadja pa trabadja 18 ora pur dia Pilon di mudjer sta po te kaiera na rua na facebook Pilon di mudjer sta po trabadja po po po ben na facebook po makiadu po fla pilon Pilon di mudjer sta na karater Pilon di mudjer nunka bu ka ta fla bo é pilon di mudjer dos omi ki ta fla Ami si ta namora ku bo ki N sa bo é pilon di mudjer ki N sa bo ten valor nu ten mo ta mostran karater mo ten ruspetu N ta fla ma bo é pilon di mudjer ka sta pa moxa pa trabadja nau sta un mundi di nhos nhas ta trabadja pa ke. Pa nhos sustenta Zé Kadiabu ki é ka di nhos Ami n ka falta ningen fla nos tudu mudjeris A ku sta ku algen ku a ta deta ku algen Laba, laba, omi nhos tanbe A ki nhos ta bai diskoteka nhos ta bai Nhos laba lingua, nhos laba lingua Kes vinhu, kes ganza, kel kel-li, kel kel-la Kel konta mintira ta poi gen bóka ku mikobi Nhos laba, nhos laba, nhos dizinfeta, nhos ta porkaria. Dixa porku, dixa porkaria. Ami N ten só kantu mudjer ta penesa, u ten un paranoia di toma banhu. Ami N ta kaba ri riba di mudjer, N ta toma ja banhu, la deta. Pa un amiga mi si N sta ku mudjer é pa nu kume, pa nu bebe, pa nu rabienta, dos, tres, kuatu, ba toma banhu. Inda so bu fla, mi N ta fla-m asin. Ami N ta fla, nha kustuma fla un kuatu, N fla, oia, Doza Doza diretu Laba Laba Laba I menus kel mudjer ki ta ten dos ku tres on Ami N ka falta nha ruspetu Ami N ta senpri N ta da mudjer konseju N ta da omi konseju Trata bu mudjer dretu Trata bu mai dretu Trata bu fiju dretu Kuida di mudjer pamodi suzamor ki mudjer ta sufri pa nu ben ta sufri través di nos nu kuida dretu. Mas tanbe nu ten ki ta xinti txeru di nhos kóka di kabelu. Nu ten ki ta xinti txeru di. Nhos ka sabe tanbe ma es. Kel mudjer tanbe ku kel penteju dja rusa ta. Bu ta tenta kuda ku Zeka Diabu, ta da-u pankada na Zeka Diabu pamodi penteju más kunpridu ki nha dedu. Kel-li tanbe é nu ta kexa di nhos. Ómi, nhos tanbe nu ten ki ta para tanbe. Óras ki nhos sta ku ómi, óras ki nhos sta ku mudjer, ki nhos oja kes situason la, nhos ten ki ta abri odju. Nhos ten ki ta abri odju na kel-li. Kel-la é 24. Ãh, i kel-li, kel-li, kel-li, i kel-li, kel-li? Kel-li é 5? Nau. Nau, kel-li é bal. Mi nhos ta fla nhos, dja N faze kel vídiu li, nhos para di manda-m mensaji, Ah, Nelson, i ka bu ta. Ami N ka faita mudjer, N ka faita ómi. N fla mosinhu, kusa más sábi ki ten na mundu, a ku ta deta. Deta ku algen, ku bu kunpanheru. Toma banhu. Laba, dizinfeta, mostra kel algen ma bo é linpu. Bu pode ser póbri, feia, má ser linpu. N fai tau. Nhos pensa, i inda sta ku mudjer feia ka bali inda, inda ka inda ku feron na kabelu. Kel é ka mérda ki nu sta nel. Sta monti mudjer ka bali inda nu ten ki ta atura kes fedor? Nau! Mi n ta txeu pulísia. Pulísia ka ta ben ta txeu-m, ma nu ta mata mo ku. Prontu, dja N fla dja. Nhos xatia go. Pa ómi nhos, aki ten mudjer. Dintu kasa ten kel mudjer ki ta trabadja sima duru, ta trabadja pa pa pa pa sustenta ómi, ta trabadja monti óra. Aki txeu dia dumingu, kunpra mákina, da ku el na txon sima porku, bu tra-l penteju tanbê. Ma antis da ku el na txon, su kalker panha gripi, pa o móre, da-i banhu tanbê. Amor si u ba ku atxa kusa xuxu yo bai Dintu tran mosinhu Dintu tran dja n xinti txeru di baxu ta txera ami Dja n flal di na Lixonburgu li N staba la n staba li n staba li n staba li Mi n ta fla tudu algen mosinhu nu ruspeta ami n ka Mosinhu kenha ki sa algen ku kustuma faita mudjer. Ami sinbla nta nta fasi vidu nta fla tudu mo mudjer pa trata si mudjer dretu si mai dretu si fiju dretu N vai ten so pamodi N fla ma mi N koka ami N ka tra ami N ka ta mosinhu ten un monti mosinhu é txeru ndrogadu é txeru é txeru nojentu é si ki mi na fla a i mosu nu dana pamodi ta kuspi txeu pamodi a ki fedu otu mai na kabesa e ka ta flau ten un monti omi ki ten medu di fla verdadi é txeru fedu toma konta kabesa bu ten ki ta kuspi txeu ta bu ta kuspi inda ten sori ka tra vomitu da kama. Ta ta detada ku mudjer dja da un po dja da dos ka ta ba to banhu pa laba pa tra pa tra leti nhos sta na brinkadera nhos sta na brinkadera pa nka fla nhos sta xatia nha mori nhos mori mi nfai ta nhoru petu dos di fla omi pa bira ta lonba nhos po baza nhos kornu sota nhos fai ta nhoru ruspetu ka da mininu kumida toma nhos katron sai anda gol bira ta rabenta nho rostu. Nton nhos ta mata-m. Modi nhos fasedu dretu, nhos ka ta odja pamodi anhos? Nho, nho ka ten kurason? Ta kontra ku mi li nsin, N ta fla Nelson, i pa N ka fla. N fla mi na mi, N ka sta, N ka sta dipostu pa N atura, pa, pa, pa, pa N ta xinti txedu di nha kóka ki N ba kóka na sanita, inda pa N xinti txedu di nha kabelu di kóka. N fla mi, N ta fla, N ta sta ku mudjer. El fla, Nelson, bu ten korajen? N fla, N ta fla, N ta sta ku bo, li nsin, N gosta di nsin, bu ta ten kabelu felu, N ta fla. Dja N fla dja parti dos. Dja sta na YouTube, nhos ta djobe na YouTube, nho fika dretu. Ami nha N bai. Kinto bebe. Xa xa nhos ôma ki sta bunitu li. Kel li ka ta fede. Bejinhu. Di kel jetu. Foda-s. Sai go. N ta sai.